Salam dogan. Han ýerindemikä? Salam. Salam salam. Hawa ýerinde. Ýör onda görkezäýdä. Ýör. Olam-a goljy ekeni. Ondan bar-a bunda gowja zatlary bar. Özüm giyip gürleşer nada. Galynyň daş eden arkaýyn bol sen. Gel. Ýanyňyza adam geldi. Giriň. Geläýiň. Essalowmaleýkim. Waleýkim essalam. Nury gowmy? Gel, geç otur. Tanyş boldys, Kakajan. Kakajan gowmy? Salowmaleýkim. Gowmy ýazyna? Çaý, kofe almalymy? Çaý, kofe içýäňizmi? Ýok, ýok dost. Boldy, sag bol ene, gidip ber. Bereket bersin. Ýene gelipdir daş binamys adam. Gaty binamys adamda. Tanyş bol, dostum Kakajan. Tanyş bol Najat. Alowmaleýkim. Waleýkimessalam. Araky berginem ýapandyr no. Hawa, aýtdy oglanlar. Haý, men ýapjak diýsem ýapýan-a, dostum, bilýäň-ä özüň. Hawa, indi aýdyp oturyň, dost, näme hyzmat? Kakajan dostumyň toýy nesip bolsa, özem Ahal oglany. Tüweleme! Howwa onsoň menem gowja toý sowgadyny boýun aldym. Şu dostum gowy görýän men. Özem bir wepaly dostlarymyň biri. Ýagdaýy bolsa kömek edäý. Nury. Toý bir gowy zat. Özem bagt toýy. Seňem toýuň gutly bolsun dos. Hawa, gelen gelniň aýagy düşsün. Bagtly bol. Sag boluň sag boluň. Minnetdar agam. Ýöne bu gezek kömek edip bilemok dos. O ne? O näýdi? Ýazga soraýana dost ýaparyn-a. Düşünýän. Ýöne öňküleň ýapamaga sen. E, ýapdym-a. Seň ol ýapan beriňi dost. Bäş gün günüň etdim. Geçen ýylkylaň entek gelýäň ogun. Bolýalaý dostum öňüne-de diýşip durmaly. Gaty görme berip bilemok.

Bereýin soň ýene. Gerek däl sag bol. Zadyň gerek däl aýtsaň. Dos sen aýak çek bir minut. Geç otur hany. Adama on gezek hormat et, bir gezegem etme. Öňki hormatyňa gömür. Bir gezekkinem ýatla, ölünçe. Nuryny haçandan bäri tanaýaň? Epeslije tanaýan agam. Çagalygymdan bäri dostum, tanşym bolansoň ýumup gezip ýörüňiz. Şunça ýumdugymça-da beter bolýar. Men şul adama ýaranyp bilemok. Saňa-da bu zatlary men hakda ýaman pikirde bolmadygyň üçin aýdýan. Al gör. Menden ýazga kiden zatlary şu. Hä. Şeýdibem ýaranyp bilemok şu. Hum. Şunça zatdan soňam ýaranyp bilmedim. E menden gaty görmäňow. Menem ugt alamok şu zatlary. Her gezek Nuryň toýuna sowgat etjek bolup sandan çykyp barýar. Yzyna düşürip getiren sanasaň şoň. Sekiz dawa sen. Aýdanyň gowy boldy agam. Ýagdaýy kynrak eken. Indi bilip goýar. Hawa, gaýrat et. Özüne-de dogruja düşündir. Alyp ber ony. Bolýa bagşylar soda. Zyýany ýok. Bagtly bol. Toýuň gutly bolsun. Sag bol agam. Bar sag. Doganym, şu dükanda iň gowy mebeller bar. Gowy da, şo gowy da. Men seni ýöne-möne ýere getiren däldirin, doganym. Eldor dükanymyzda hoş gördük, size näme kömek gerek? Bize iň soňky gelen harytlaryňy görkez jigim. Ýörüň beýläk, aýlaýyn sizi. Diňle jigim, aýal doganymyň doglan güni. Şoň üçin bir gowja sowgat alasym gelýär. Mysal üçin näme zat? Hum. Şolar ýalyrak mysal üçin. Kerim. Şulara erbet däl şuny alsak. Muňa seret. Akja eken ýeňiljek eken. Haladyňmy? Gowumy? Erbedem däl şula. Materialam. Ýa ondanam ýumşak bi. Gowy ekenle ýaman. Kerim şuny alaý hele. Çöküp git daşak. Halan bolsaň doganym alaly. Seňki şu. Ýaman gowy eken Kerim şuny alaý hele. Munsam bar, munsam bar. Otursana sen. Hany onda men bahasyny soraýyn bulardan. Kerim eşitýäňmi? Bärik gel, bärik gel. Şoňa kagyz bi. Kim aýol? Bärik süýş. Hana, seret, hana, aýnadan seret. O duran gyz bar-a. Kim aýol? Men-ä tanamok. Agaň Saparyň gyzy. Eneş dämi şol? Eneş şol-a. Aý jigim, Bärik gel. Ho gyz kim? Gelneje. Bu gyz bu binada ikinji adam. A birinji kim onda? Agasy. Agasy kim? Han. Han başlykmy? Han özüne başlyk diýilse halamaýar. Binada başlyk diýip zat ýok gelneje. Biziň hemmämiz bir iş etýäs. Olam Aldora brendi halka hödürlemek. Hanyň özüni görüp bilmerismi? Men häzir soraýyn enişden. Kim diýmeli? Biz oň kakasynyň doganlary. Bolýa. Garyndaşlary. Hum, bolýa. Salam Gurban kaka, salam Altynajy, gowmysyňyz? Salam gyzym, tüweleme ulalyp gidipsiň. Hawa. Hawa, görüşmedigimize näçe wagt boldy öýdýän? Hä, bolandyr, bolandyr, epetlije. Hany han nirde? Gelenimize görä onam göreli. Ýerinedir, ýörüň alyp gideýin ýaňy. Ýör gyzym, görkezeý. Agam mümkinmi? Gel, gel. Bize myhman gelipdir, geläýiň. Salowmaleýkim. Waleýkim salam. Inim gowumy, ýagşymy? Ýagşy. Berekella, berekella. Geçiň, geçiň. Altyn eje gowmysyňyz? Han jan, Geçiň oturyň. gowy oglum. ýagşy. Özüňem Geçiň. işläp ýörsüňmi sag-aman? Altyn eje gowmy ýagdaýlaryňyz? Sag-aman işläp ýörsüňizmi? Ýagşy han jan. Gowy oglum. Ädiň niçik? Äý. Gowdum. Sizi görmäkäm-ä gowdum, sizi göremsoň. Nähili boljagyny bilemok şu wagt. Goý muny. Çaý, kofe, suw sel. Kofesiz içäýeris. Alaý. Bar kofe alyp gelaý. Mhm. Owa mebel alaýsam diýdiňizmi? Eee, ahem. Eee, Altyn ejeň doglan güni bu gün. Ýaşyň uzyn bolsun Altyn eje. Tüweleme ýaşyň uzyn bolsun. Sag bol oglum. Sag bol. Ondan şo mynasybetli bir sowgatjyk edäýin diýýän. Oňarýaňda agam. Doganyň bolsa zatdan gaýtma. Diwan näme? Altyn eje ýaly aýal doganyň bolsa näme etseňem az. Aý onsoň bizem aşakda Enişjany gördükde bir salam edäýeli diýdim. Belki amatlyrak berersiň. Belki sowgat edersiň. Hem kakaň doganlarydyr-da, gelişmän durma. Aslynda mebel dükanyňyz bardyr öýtmändim. Bilen bolsam, öý goşçynym size gelerdim. Bilen bolsam jan diýip gatnaşardyk diýýäň. Size meniň sözüm ýog-ow. Şunça denetmişiňizden soňam ýene gelip utanman kofýam içip, üstesine sowgadam soran bolýaňyzmy? Käwagt kakamyň doganlardygyňyza güman edýänaý men. Kerim-a, haçandan bäri kakama hossar çykdyňyzaý? Öýden kowup goýberen sizdämi? Altyn eje haçandan bäri ogluňyz bolduk? Kakamyň zadyny öz çagasyna gysganan sizdämi? Alada etmäň indi hemme zat bardyr agam. Diwanam bar ýumşakdan ýumşak, öýem bar kaşaňdan kaşaň. Hiç haýsyňyz wagtynda bir goltgy bermediňiz. Indem ýöräberiň agam, arkaýyn. Ejesinden terbiýe alanna diýesi gelip dur. Han tur gidelilaý. Hezil bermejegin-ä öňem bilýädim. Sen ne han-han diýip. Hoş galam. Agam, beýtmelem däl-le. Wah jigim seň o zatlardan habaryň ýokda. Ýöne, etmesem etmezdim-ä welin. Jan, jan diýen bor suw joşlaryny hiç halamadym-da. Şo döwri meň ýerime ýaşap gören bolsaň, sen menden beterräk borduň. Şoň üçin edýänleriň bir sebäbi bardyr.

Näme bolany sorajak dälmi? Äý, dogrymy aýdaýynmy? Aýt! Indi gyzykly däldi-aý. Näme, şeýle doýaýdyňmy? Edil beýle diýjek däl. Günäleme gaçjak bolma. Men doýamokdym. Sen özüňden özüň doýurdyň. Han men bizar boldum, maňa beýle durmuş gerek däl. Durmuşa çykmakam, men beýle durmuşy gözegime getiremokdym. Ýadadym. Maňa aýratyn durmuş gerek, muň ýaly durmuş gerek däl. Hüww, bolýa. Biraz gaýrat et. Gaharyňa belli bir netijä gelme. Göçeris bizem. Haçan, haçan, han, haçana çenli garaşaýyn? Men näme diýsemem ýalňyş boljagyny bilýän, han, sebäbi günä mende. Kelläň gyzgynda belli bir netijä gelme, Gülşat. Sen-ä är taparsyň, menem gyz. Ýöne şul aralykda bir biziň durmuşymyz bozulýar. Düşünseň. Onda göçeli. Bolanok. Näme üçin? Göreňokmy? Inim öýermeli. Inim öýereli, soň göçeris. Häzir biz-ä giden bolsak. Kireýine gidip jaýda ýaşarys. Kireýne jaýda ýaşasak, meň öýdäkilere elim degmeýär. Öňem-ä meň aýlygymy göz dikip otyrlar. Indi men gepi köpeldip oturjak däl. Ýa men, ýa öý. Gowusy, meň öňümde şert goýma. Bar git-de ýat. Ertir gürleşeris. Uff! Hoşgal han, bizar boldum-da şul öýden. Men bagşlaýaňmy? Aý indi bagyşlamda-bagyşlamamda bitýän zat ýok. Boljak iş boldy. Bagyşlajak diýseň bagyşlap bolýa han. O nä? Seň habaryň ýokmy? Nämeden? Men geldim. Han. Huff. Geldim Humaý. Han, eýgilikmi? Tanyş bol, Gülşat! Men tanaýan. Ýöne gijäň ýar näme işi bar? Onda sen tanyş bol, aýalym, Humaý! Hä, lan aýtsaň bolmadymy? Näme, toýumy aýtmaly ekenimi? Ýok, onda-da bir yşarat edip duýduryp bolýar-a. A men näbileýin, geňem gördüm, bilenokmy haraý diýip gapydan goş golamly geldiň welin. Towe estafuralla. Sag boluň meni bagyşlaň. Çaýçyk däý bolmasa. Han, näme diýýäň? Näme diýjegimi bilmedim o bir hili aljyratdyňyz ikiňizem iki ýerden gelip. Edil çaý bermersiň-ä. Iste içer otyrt da adam nätdi.

Mekan! Ýene iki tapgyr ýaglarymyz gelýändir. Haýal etmän mahabatlandyrmaly muny. Başlyk näçemada göz öňüne tutýaň açyk daýjyny? Maňa hiç gyzykly däl. Näçjik daýjy bolsa bolsun, men taýýar. Hä. Onda meň bir tanşym bar, başlyk. Näme, men haýyşt edip göreýin oňa? Hawa. Birki sapar amatly etmegem ahmal, gürleşip göreýin. Arzan sorap adam gaçyraýma ýene. Ýok. Bile bok. Nire seretseň Amazon ýagy bolup durmaly. Düşündiňmi? Boldy baş düşündim. Maňa bir iki gün wagt ber. Men oň derrew bellisini ederin. Edil şänik döwen ýaly ederin. Hany bor. Tur tur tur. Tiz tiz. Hany? Boldy boldy baş. Alýo. Hawa, diňleýän. Gowumaý dost, nähili ýagdaýlar, gowumy jan saglyklar? Şükür Alla, ýagşy. Işläp ýörsüňmi? Hawa, gel. Näme dost, seň bilen görşüp bolardymy? Bir maslahat bardy. Gel, görşeris. Gel, gel. Nirde, haçan? Aý sen şu wagt gelsegem bolýa, studiýada men. Işdemi? Hawa. Boldy dost, bardym häzir. Bolýa. Bizem bir gazanala. Essalowmaleýkim dost. Waleýkimessalam. Gel Mekan. Işläp ýörsüň bisaman. Ýagşy. Gowmy jan saglyklary näli? Geç otur. Näli onsoň reklamalar? Gowy, şükür gowy. Çaý, kofe bir zatçyklar alaýynmy? Ýok gerek däl dost sag bol. Şu reklama gürleşmäne geldim-le. Seret dost biz täze ýag getirdik. Hawa näme ýag? Oň Ady Amazon. Hawa. Maşyn ýagy, korobka ýagy, garaz her tüýtüjek ýaglar getirdik biz. Onsoňam gowy antifrizem getirdik. Garaz umuman muň ähli görnüşlerini giňişleýin başlyk size düşündirer-dä. Men dos. Mahabat edip bererin dos. Ýöne şo haryt gowy zatmy, ýüzüň utandyrmajak zatmy, adamlar bizi görüp şol harydy alýarlar dos. Onnoň egerde şo zat biderek çyksa dos, bize abraý däl. Äý, dostum, sen zatdan gaty arkaýyn bol. Ýag hakynda içgin maglumaty başlygyň özi aýdar. Onnoň indi nähili bir gyzykly ýerini bir aýt. Hä, neme, müzümi? Neme, dost, başlyk bar-a, birazrajyk ynjygrak bolansoň bar-a. Aslynda seni öwemde bar-a, gaty öwdüm-mi? Bir netije görelidi, hem edýän işlerini görelidi. Olaň ýuwaş-ýuwaş m pully temada giribererin diýdi. Sen şoň üçin şu gezek bir gaýrat et, dost. Bor, Mekan jan, bolýa, dost, arkaýyn bir gezek hiç zadam bolmaz. Tanyşdygyňyz bor-da. Hawa ýöne inniklerde bir baha keseris dos. Arkaýyn baha keseris dos. Şu gezek bir gaýrat et. Bolýa, bolýa. Ok dos. Bolýa dos onda men ýöredim. Bolýam. Bor sag bol. Bolýa sag bol. Öňünden aýdaryn-da ýygnak wagtam. Arkaýyn bol. Alýo. Nätdiň gürleşdiňmi? Owa. Başlyk, edil şu wagt gürleşdim. Onnoň? Gül ýaly boldy başlyk. Hemme zat daş. Mesele däl, reklamany özüm edip bereýin diýdi başlyk. Ol. Bolupdyr-da. Ýöne wara öňünden awans. Arkaýyn bol, bereris. Boldy, boldy, boldy başlyk, boldy. Onam aýtdym, boldy başlyk, boldy. Gelýär dämi? Şo ýygnak wagty barjak diýdi, boldy başlyk. Bahym gel özüň. Bolýa. Bor başlyk, bararyn häzir. Eý, şeýdip pullanaýmasa pullanybam bolana-oý. Ýes, daş boldy darow daş. Oglanlar, şu ýaglary biz Türkmenistana täze getirdik. Indi biziň borjumyz şu ýaglary Türkmenistanyň ähli bazarlaryna satuwa goýbermek. Indi men size şu ýaglar barada giňişleýin maglumat bereýin. Bu Amazon ýaglary ýylyň ähli pasyllary üçin niýetlenendir. Bu ýaglaryň ählisi islendik barlaglardan geçendir. Şu ýaglaryň hiçsem geçirilen barlaglarda ýüzümizi utandyrmady. Inşallah indem utandyrmaz. Ine bu görýäniňiz antifriz. Has dogrusy antifriziň baly. Şuny ynha on litrlik suw guýaňda ine şu antifrizleriň yzynden ýetýär. Salowmaleýkim. Waleýkim essalam. Geldiňmi-aý dost? Geldim, Baş geldim, ine şu-da dost. meň diýip Başga oturan. biriň gijä Hany galan. näme şu? Hä, şeýlemi? Bolýa, geç, geç. Geçiň, geçiň. Ýa bismilla. Siz siz başlarmyza bagyşlarsyňyzda. Zyýany ýok agam günä mende arkaýyn dowam ediberiň. Oglanlar ýaňky aýdyşym ýaly bu ýaglary Türkmenistana getirmek üçin elimizde baryny etdik gaýgyrmadyk hiç bir güýji Hudaýa şükür ine bar gazanjymyzy şu ýaglara goýduk indem nesip edenden bulary satyşa göbermeli şu ýaglary mahabatlandyrmak üçin Hiç hili puly gaýgyramzok. Mahabata degişli ähli işleri biz size ynanýarys. Mekanjan bilen maslahatlaşdyk, o-da Mahabaty size ynandy. Aly aga, umumy Mahabada näçeräk çykdajyny göz öňüne getirýäňiz? Indi bir Aktýorlar gerek bor, guramaçylyk. Onuň şoňa göräräk ssenariý ýazar ýalyrak, bir hasap içinde bolar ýaly. Islendik çykdaýjyny biz çekip bilýäris. Sen diňe bahaňy aýt. Iş hakyňyzy Mekan bilen maslahatlaşansyňyz-a? Maslahatlaşdyk, maslahatlaşdyk. Hawa, Mekan bilen gowy oturyp maslahatlaşdyk, hawa. Meň bilesim gelýän zat agam, şu zady, hawa, halka ýetirmek üçin bir gezek mahabat edenim bilen bolanok. Bir işleşip başlamyz soňam yzygiderli mahabat edip durmak gerek. Onuň şony biläýin diýdim. Bir gezek mahabat etdirýäňizmi ýa-da? Yzygiderlimi? Biz muny dowamly mahabat ederis. Düşnükli. Han! Han! How! Bir minut säginsene, dost. Diňle dost. Edil men beýtjek bolmadymla. Indi men saňa näme diýeýinaý? Gyssagly pul gerek boldyra ýalňyş düşünme dost. Bir hili bir haçanam Mähri tanaýan senden garaşamokdymlaý olaň ýanynda bolşuň näilaý? Ýaňky ýerde bir köpügem alamok menä Sawol tarakatyna geldim sen näme edip biljek? Utanaňokmaý? Puluň öňündä ejiz ekeniň. Başlygyňdan öwrenmeli zatlaň kän. Hawa. Bolýaly. Doluja, doluja puluňy getirýäň, ondan soň başlaýas. Bolýamy? Özüňi tanatmasaň-aý. Pul taýyn bolanda, jaňlaşaý.

Agam aý iş bitirip gelip duram. Nawa. Salamaleýkum agam. Kakamy çagyraýynmy? Merwala ýene başlar o. Baran geçde ýat. Ertir gürleşeris. Bor agam.

Biz haçan adam şekilli maşgala bolýasaý? Sugatnama meňzeýän. Uly ile masgara bolup ýadamadyňmaý? Il özüni oňarsyn. Heý bir utanç haýaň ýokmy seň? Ýok. Saňa derek men tonýan haçan görecek sen? Bilemok. Men düzüwa. Tobe sapyrallah. Men çydamok indi. Gitjek men. Oý. Çydaňokmy? Çydamaýa, çydamaýa bolsaň gidiber. Bu ýer tapýan bolsaň. Şeýlemi? Bolýa. Öw, öw, öw. Hawa. Syrany bir ösür-de, öw. Turda özgeçir.

Men ýok özüm ýetişmeýär o blije. Adam bolaýdaýyn, adam bolaýda. Ýok, tersiňe gidýaýda. Aý hany, belli bir netijä gelmintäk. Wagty geler, düzeler. Her kime-de wagt gerek. Wagt gerek. Düzelerim, bilýän. Ýöne muň düzelen wagty hiç kimiz ýanynda bolmarys. Men şony bilýän. Motor ýagym ýa korobka ýagymam? Ol aňarda duranlar el. Korobkaňkylary. Bale alýanyňa. Hawa, şony al. Aý, şuny alaýsana, şuny. Şöwür çeken ýaly gelip ýatypdyryn-a. Gelsene bäri. He, bolýar-a, bolýar-a. Şoňur gürrüňlerine-ä bolýar-a. Menem uzak diýip durmaryn, Mekan. Menem uzak diýip durmaryn Mekan kakaňam. Her kimiň özüne ýetik aladasy bar, bar işimiz sen däl. Maşgala biznesini edip başladyk. Uly iliň agzyny dolduk, Alagaň ogullary tüweleme, tüweleme diýdirdik. Ilkinji bolup Amazon ýagyny getirip başladyk. Bir satyşa kömek edersiň diýip pikir edýädim. E seň bolup ýörşüň nähili bir azaryňa-da dällaý. Haçan saňa şu gepler täsir ederaý? Şu gürrüňler. Özüň ýalylaň öz başyna biznesi bar, jaýy bar, maşyny bar, a seň bolýun bar zadyňam eliňden gidip barýa. Näme gidip barýa? Goý, aýalyň gidip barýa, habaryň ýokmy? Närza o senden? Hüh, gömünden agyr üstünde. Eý, adam! Saňa ýene bir gezek aýdýan. Dagap barýaň. Düşünýäňmi? Ä, gohumyz näme? Sen gije näçede geldiň öýe? Hakymy-da aýdarsyň, a? Hä? Ä, saňa diýýän, agşam näçede geldiň öýe? Men hakymy aýtdym-ä, ol, ol, Beýle ugratdym-laý ammara, gala-gaçak ýaglar almana. Näme men, samsyk görýäňmi? Görüp durun-a kameradan-ow. Yraň atyp zordan geldi gijäň içinde bü. Ö, sen meni gowja diňle. Sen ýene ýekeje gezek gaýtalasaň şu hereketleriňi, seň adam bolmagyňa bir aý wagt berýärin. Şu bir aýyň içinde adam bolmadyňmy, çagalaryňy, heleýiňi alýaň-da şu gapydan ýok bolýaň. Düşündiňmi? Bolýar, bolýar. Hany, sen, ikiňem, yzyma düşüň. Bardym kaka.

Aý bolýala kakam aýdar aýdar goýar dany.